Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida, li hu miġjub lilkom minn Mayoka Spas, Mercedes-Benz Malta, Aromi Divini, Pizza Hut, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi,

Ege batlek inti twilit bi stage name less. Naħseb għall-Instagram. Apposta.
U ġvera. Kien jaf id-destin.
Mela, Abigail Vick, content creator, um, graduated kindergarten teacher, reċentament inaqat mal-klab ta' 30s. Ekku, last week. Dal-waqt tiżewweġ. Mara, ek bit bisima vera vera ħelwa Thank you.
Però
ftit ikunu n-nies li jafu li wara kull tbissima ta' naħseb ħana tżarda ngħid ħafna ħafna nies. Ikun hemm dawk li ngħidulhom the internal struggles. Eżatt. Dawk li kważi kważi ħadd ma jkun jaf bihom Għax inkunu ħafna aħna mdorrijin naħbu għax naħsbu li forsi ħa niġu ġġudikati jew aħna biss naħsbu hekk. Tkun kbirt bihom ċertu affarijiet jisek titgħallem kif tgħix bihom. Qas tħoss ġieli għandek għalfejn titkellem fuqhom. Għax isiru parti mis-sajki tiegħek. Ekku. Issa inti semmejt il-kelma għax tkun kbirt bihom. Meta konna qegħdin nitkellmu, inti għedtli li dejjem kont tifla outgoing. Però, din ma nistax nifhimha, għax anki fil-podcast ma' Kylie ukoll, fil-primarja, fis-sekondarja u anki fil-junior college, Inti għaddejt mill-bullying. Iva.
Esperjenzi differenti ħafna ġifiri minn xulxin. Mela, għajd li meta kont il-primarja. Mela, sal-primarja, jiena kif qed inti dejjem kont tifla bid-bissima pozittiva, ġifiri nprova ndaħħaq il dak li jkun outgoing. Ġifiri li ġara fil-primarja, li kien qed jiġri fil-primarja, għazbis sindunajt mal-ewwel jiena, jisni mhm. meta kbirt u mbagħad u kelli iktar knowledge li qed x'kien qed jiġri. Bażikament forsi dak li jkun jara xi ħaġa imma tkun żgħira taffettwak. Kienu jaqbdu miegħi fil-primarja għax dejjem kelli l-ġilda iktar skura minn tagħhom, dejjem is-samra fil-klassi biex niftehmu. Jiena dak iż-żmien ġifieri kienu jaqbdu miegħi jgħiduli għax inti. Kienu jgħajruk anki sewda.
Ejwa, ejwa, ejwa. I mean.
Għalija kont ngħid x'fiha ħażin imbilli jiena aktar samra minn. Mhm. Ġifieri għalija qasbis kienet xi ħaġa li għandhom għalfej isemmu ili mhm. u kienet dak iż-żmien għalkemm isqab dak iż-żmien ma kontx naf tibda tirrealizza minn fejn jiġu mbagħad ċertu dubji fuq hekk innifsek għax jiena kont inħossni normali ma kelli xejn differenti minn ħaddieħor. Però għax huma kienu jgħidulek hekk. Tibda tgħid, qalet jgħiduli hekk, x'għandi differenti, ħażin ġifieri li jiena hekk. Fhimt? Kont iddubita mbagħad lilek innifsek. Dak iż-żmien ma tantx il-verità kont wisq żgħira, imma baqgħet miegħi, bqajt niftakarha fil-verità. Kont tħossok differenti? Kont inħossni eħe, nqaqa'. differenti, imma qatt ma affettwatni naħseb dak iż-żmien daqs imbagħad tas-sekondarja u x'ġara wara wkoll. X'kienu jagħmlulek fis-sekondarja? Sekondarja kienet kienet iktar bullying b'intenzjoni ngħidilha jien. Ovvjament kont ikbar fl-età, mill-Form One sal-Form Three kollox kien sew. Form Four, Form Five, eħe, kienet nagħa iebsa. Kienu qabdu miegħi klikka, Ehm, qas nafala, eżatt, fis-sens. Di di di di laqqas kun taf għalfejn. Qas.
U għalhekk imbagħad tibda tiddubita lilek innifsek għax inti tibda ssaqsi għalfejn qed jagħmlu hekk lili. U x'kienu jagħmlulek?
Le, ġi darba qelbuli l-mejda minn quddiem, ġifieri, Issa ħbieb kelli jien, fis-sens ma kontx waħdi, grata li kelli l-ħbieb miegħi. Imma xorta, kont l-iskola niftakar ta' parsi kollox all right, mhux qed niġi mbagħad kont immur id-dar nibki, nibki. Kienu jxarrbuli l-post għax fil-break kulħadd kellu l-post tiegħu. Il-post tagħna dejjem konna nsibuh imxarrab jew bl-affarijiet fuq, jarmu l-affarijiet fil-post fejn inqogħdu aħna. Le, dak it-tip ġifieri li spiċċajna bil-pulizija l-iskola. Għax l-ommi u l-missieri mettilhomx mal-ewwel, kont. Mbagħad wara ħafna xhur li bdew jaqbdu miegħi, sa sabuni barra ġifieri. U spiċċajna bil-pulizija, l-pulizija ġew l-iskola mbagħad wara dak iż-żmien li. Ġifieri fiżikament attakkawk. Iva.
Iva. U l-istess, nejt għala, fis-sens, għadni sissa ma nafx eżatt.
U xieħalli fik?
Għara, meta tkun persuna li Meta tkun inti, id-dar, mal-familja, mal-ħbieb, tista' tkun inti, tħossok tajba bik innifsek. Ovvjament għandi l-insecurities tiegħi, ta. Imma mbagħad qisek titħallat ma' nies barranin jittrattawk b'mod ieħor, tqanqal ċertu konfużjoni f'moħħok. Ġieli niftakarni ngħid, Jiena nħossni tajba bija nnifsi, imma forsi hemm xi affarijiet li jiena mhux qed ninduna fija nnifsi li huma ħżiena biex qed jiġru dawn l-affarijiet. U hemmhekk jibdew ġejjin is-self doubts li jgħidulhom. Qisek tibda twaħħal qed nagħmel jiena xi ħaġa ħażin. Eżatt, u għamilt żmien flok nara, flok bdejt inħares li għal ħaġa forsi huma neqsin minn ċertu mħabba, whatever, nempatizzaw taf kif, niprofa nempatizzaw kol. Kont għadek wis zaħira. Kont għadni wis zaħira.
Biex tifim. Kont indur li għan nifsi inti jett tamil xaġa ħazina naħseb.
U dik il-vuċi f'moħħok li dejjem tippunta lejk, mm. għax jiena nafa sew ukoll dik il-vuċi. Tajjeb, naħseb kollanna vuċi.
Iva. F'moħħna.
Iva.
Tikkritikana.
Iva.
U dik il-vuċi hekk li tgħidlek inti, inti ħażin, inti ħażin, inti qed tagħmel xi ħaġa ħażin. X'kienet il-konsegwenza tagħha iktar ma kbirt? Għalkemm tgħallimt ħafna meta kbirt u sa issa, ġifieri l-esperjenzi jgħallmuk, ix-xogħol li nagħmel fuq is-social media llum il-ġurnata tani ċertu nafli m'għandhomx għalfejn jivvalidawk in-nies biex tħossok tajba, imma tani dik il dak il dik il-validation li kelli bżonn fil-verità. Għax bdejt nagħmel connections ma' nies li mhumiex parti mill-familja u mill-ħbieb li bdew ituni dik l-imħabba Forsi li meta kont iżgħar mingħand outside of my circle qatt ma rċivejt. Mhm. Però dak il-leħen eh, sfortunatament għalkemm kbirt tal-lim sirt nikkontrolah iktar jibqa' hemmhekk. X'fil-fatt niftakarat li wkoll li meta kont junior college Għax Iva. di baqgħet sejra.
Iva, issa Ma dika.
spiċċat sekondarja.
Eżatt. U ma nafx qasna fin isix bħala bullying ngħidlek il-verità tas-sekondarja. Eh, sorry, tal-junior Tal- college. tal-junior. Jew għax jien ħadd tixek ħabba. Il-vuċi.
Ma għajdinna, inti kont talt pro. pro- Is- Eżatt, jina dejjem kont inħobbhom daw l-affarijiet. U għalkemm il-bullying, il-klim ħażin, it-tajjir, li xtaqt nagħmel f'ħajti qatt ma bżajt nagħmlu. Forsi jkun hemm dak il-leħen li jgħidli m'intix tajba biżżejjed x'ħa tagħmel, tagħmel xejn għax iktar kemm tagħmel iktar ħa tagħti n-nies xi jgħidu, imma fil-verità qatt ma qatt ma żammejt lura. U Junior College kont dħalt għal prom queen.
Għalfejn le? Eħe, kont nħobbhom dawn l-affarijiet għadni sissa. Gustuża?
Thank you. U niftakar kienu għamlu board kbir fil-kentin bil-parteċipanti kollha. U l-għada kont mort fil-kentin u witchy out of all the members pinġew fuqu. Tijak biss.
Tijaj biss. Ah.
Issa jina niprofa għad nisissa nejt benefit of the doubt forsi naf ma kienieċ immira tal-imma Jiena nivvalida l-emozzjonijiet tiegħek u ngħidlek li kieku jiena dħalt fil-canteen u hemm għaxar uċuħ. Tinkiseru.
U l-wiċċ tiegħi biss imħażżeż, ta' dik l-età, kemm kemm kellek, sixteen? Seventeen? Sixteen naħseb. Is-social pressure li jkollok fuqek dak iż-żmien, il-hormones, qed tikber,

X'kienet l-intenzjoni ta' di? Qed jgħidu li nilbes ħafna makeup, qed jgħidu li ma nidhirx tajjeb bla makeup. Il-vuċijiet f'moħħok hu, jerġgħu jiġu, dak il-vuċi. Niftakar kont neħejtu l-makeup, tlaqt niġri minn fuq il-palk għax konna fuq il-palk, mort it-toilet u nibki u nibki u nibki. Imma dejjem jien kont persuna li, niftakar kienu ġew il-ħbieb tiegħi u mbagħad it-toilet ħdejja, dejjem persuni ngħidlhom, Qed nessagera, għandi għalfejn nagħmel hekk? Taħsbu li kienet ġusta dil-ħaġa? Qisni jkolli bżonn opinjoni, għax jiena dejjem inħossni forsi jiena qed inkabbarhom, jiena sensittiva żżejjed. Issa li kbirt u qiegħda iktar matura naf li ma naħsibx li kienet ġusta, le.
Forsi jkun hawn nies li qegħdin jisimgħu l-podcast u jgħidulek u hija affarijiet ta' tfal. Imma u m'għandix dubju importanti li ngħid min beda jorganizza kien tfal ukoll. So forsi ma jafux l-implikazzjonijiet u forsi kombinazzjoni ġejt inti. Però li nixtieq nagħmel il-punt huwa li daw l-affarijiet li jiġrulna meta nkunu qegħdin nikbru li huma affarijiet żgħar tajjeb, mbagħad hemm min jgħaddi minn traumas kbar li huma ħafna iktar serji. Però dawn l-affarijiet żgħar li li jidruna meta nkunu qegħdin nikbru, I mean din hija it's proven li jibqgħu magħna ħajjitna kollha jekk ma nittakiljawhomx. Eżatt. Jekk inti ma tgħidx isma' jien għandi dil-vuċi li dejjem lili tgħidli li jiena m'iniex biżżejjed, li jiena m'iniex tajba biżżejjed, u taf iżżommok minn ħafna affarjiet. Ekku. Taf tagħmillek l-istandards tiegħek f'relazzjoni, taf tbaxxihom u u taf tidħol f'relazzjoni fejn bniedem ikun forsi jurik ċertu abbuż u ti u you take it. Eżatt. Għax inti f'moħħok taħseb mhux hekk ħaqni. Eżatt. Jiġifieri qed nipprova nuri il- il- fej bniedem jista' jispiċċa. Eżatt. Em, Iġri għan invalida ħafna l-emozjoniet tijak, għax ta' 16 kifat. Hija mhm. età mhm. impressjonabbli ħafna. U ċertu affarijiet joħorġu wara. Dak inqas kun qed tinduna kemm qed iħallu impatt fuqek. Fil-fatt kellimna li meta fis-social media. Eżatt. Xi gustus jew gustuża tibatlek xi messaġġ jew tikteb xi messaġġ
Mhux sabiħ. Mhux sabiħ.
Tiġi triggerjata. Ġili anka meta ma jkunux indirizzati lili. Mm. Taf inti li jittelew ħafna artikli fuq personalitajiet differenti ġifieri. U dejjem ikun hemm dawk iċ-ċertu kummenti ma nistax nifhimhom again. Palma kontx nifhem ta' meta kont iżgħar għalfejn kienu jagħmlu hekk daw in-nies, l-istess ma nifhimx daw in-nies li jkummentaw affarijiet li jweġġaw. U naf li min ħajgħidlek ta' tixkas taqraħħomx.
Jien naqrom. U jien ili ħafna fil-medja. U jien għamil żmien twil fej lajt. Mhux ħażin. Għax forsi taħrab li xi kelma bl-Ingliż, mm. oh, ma kemm lajk. Mm-hmm. Jiġifieri naf li naf u naf li kulħadd jgħidlek tħares lihom dawk jibsa. 17-18 sena wara fil-medja jisni tal-lim xi naqra, ma xorta nara messa nara nara xi xi xi xi xi ma dik jisħa kemm antipatka. Iktar milli għal xi kun intqal iktar li titriggerjani l-għaliex. Eżatt.
L-għaliex għala. U naħseb semmejtilek di meta ntqajna xaġa li tatni ħafna paċi biex naċċetta daw l-affarijiet għax di xi ħaġa oħra. Jiena dejjem ngħid fuq is-social media tiegħi ħafna nis jgħidu, jekk inti qiegħda fuq is-social media, jekk inti qiegħda fuq it-television, mm. trid tistennihom daw l-affarijiet. Le, l-kattiverja mhix xi ħaġa. Jiena lija it-tajjeb dejjem tajjeb il-ħażin dejjem ħażin, irrelevanti f'liema sitwazzjoni. Kritika iva tistennija. Kritika kostruttiva. Li qed ngħidu aħna rari tkun kritika konstruttiva, tajjir ikun. Ehm, U issa li qed insemmieha nibda ngħid forsi meta kont żgħira kont naħseb li għax kont inħobb dawn l-affarijiet eżempju nħobb nieħu ritratti, prom, forsi għalhekk kienet ir-raġuni għalfejn kont trigger għal ċertu għalfejn kont target għal ċertu nies. Ma nafx. Ngħidha għax nibda nisma' x'qed jgħidu n-nies illum. Hmm. Għax inti tidher, inti qiegħda fuq social media trid tistennihom dawn l-affarijiet. Però jiena nissigurak ta' li jekk tipprova toqgħod bil-qiegħda u tipprova toqgħod taħseb x'kien jitrigger jom dawn in-nies qed taħli l-enerġija tiegħek. 100%.
Għax at the end of the day dak li m'għandux isir m'għandux isir. Eżatt, eżatt. Jiġifieri at this point. U x'ġabli l-paċi, kont se ngħid li aċċettajt li one mhux kulħadd iridlek il-ġid. Jiena persuna li tant kemm jien pożittiva naħseb u ma nixtieq deni fuq ħadd li nsibha iebsa biex nifhimhom dawn l-affarijiet. Imma sfortunatament le, mhux kulħadd jixtieqlek il-ġid u mhux kulħadd għandu l-karattru li għandek inti. Mhux kat huwa persuna tajba sfortun għal ħafna raġunijiet forsi, ehm, imma tittaċċetta, nprova naċċetta. Jiena taf xnajt meta nara kummenti mhux forsi lejja biss lej mhm. ħaddieħor. Jiena ngħid, ngħid dik il-persuna għaddejja minn xi ħaġa Għandha d-dubji tagħha, għandha għandha l-vuċijiet f'moħħha hi u forsi meta tikteb dak il-messaġġ li lilek tipprova twaqqgħek hi għal dak il-mument tħossha aħjar. Jalla issib il-paċi u ma jkollhiex bżonn tuża din-negatività biex hi tħossha aħjar. U jiena li jekk Domt ta' Easier said than done, Iva. Imma imma Iva. Abigail, inti kont tajdi li li dan id-dubju fik innifsek tajjeb xi kultant ehm, ikollok naqra ansjetà u naqra Nija. Panic attacks. Ija, thank God Imxejna ħafna l-qoddim minna dik il-ħaġa, ma speċjalment mżkont ta' nibda fuq social media.
Għajdina kif bdejt. Iva.
mela, jina meta kont nistudja l-Università l-Allima, kont bdejt namel social media, nippost jew hekk bħala xi ħaġa ta' pjaċir ħobi. Bilħaqt gradwajt, tħalt naħdem għallima u xorta kelli Instagram on the side. U bdejt nikber fuq Instagram u koll, bdew jivvicinawni kumpaniji differenti għal reklami xnafjen, il-komunità bdiet tikber u koll U naħseb il-bidu ta' dil-komunità kienet meta tkellimt l-ewwel darba fuq l-anzjetà. Mm, għajdina ġa. Għax kien hemm eh, Shift, oh. shift minn titfa' ritratti. Fil-bidu kont nitfa' ritratti ta' tal-outfit, it was more fashion based. U kont jisek naqra untouchable, tajjeb, emmek. Differenti meta.
Fil-ritrat.
Umbat niftakar darba kienu sidnuni biex em, nimxi fuq catwalk għal Pride, tal-Pride. L-istess. Ġlieda miegħi nnifsi biex ngħid iva jew le, immetti iva. U għalfejn ġlieda?
Għax dejjem ikun hemm dik il-biża'. Ħadd tmur, ħadd qaċċajt, ħadd tagħmel xi ħaġa ħażina. Mhux ħadd imxi sew, dejjem dak il-leħen m'intix tajba biżżejjed biex tmurx, tagħmilhiex. Imma mort, għax jien dejjem ikkumbat xorta niġġilida. Però sa, sa sekonda qabel ma kien imissni biex noħroġ jien nimxi, roda kbira, kont se nitlaq, kont se mur ngħid min organizza l-event ma nistax nagħmilha ħajkolli mur id-dar. Imma mbagħad ma dak il-leħen dejjem ikun hemm il-leħen ieħor. Jimbuttak. Jiġġieled il-leħen in-negattiv. Għamilha, għamilha, għamilha. U qatt, sedaw, Tlaqna. Imxejta. Wara, wara li għamiltha, x'tant kemm tkun qed temmen li m'intix kapaċi tagħmilha, li meta mbagħad tagħmilha dik il-ħaġa tħoss qisu toqol kbir minn fuqek, hekk qisek kellek xi ħaġa f'hekk tfajtha mal-art. U kont ferħana u rrid nibqa' hemm waħdi, kien hemm il-ħbieb tiegħi l-familja telqu, bqajt hemm waħdi tant kemm bdejt inħossni kunfidenti mbagħad. U mort fil-karozza u għedt, Dik kienet xi ħaġa li vera mbilt li ma nistax nagħmilha u għamiltha. Ħa nitkellem fuqha ta' hekk ħassejt xi ħaġa qed tgħidli tkellem fuqha. U qabel ma soqt li id-dar, bat il-mobile u bat nitkellem kif qed ngħid lilek li sibt li mhux ħa nagħmilha għamiltha. U l-ammont ta' messaġġi jaqbadni l-bard għax dik kienet l-ewwel darba li Irrealizzajt kemm iva social media għandha n-negattiv tagħha imma kemm jista' jkollha pożittività wkoll u kemm tista' tħalli impatt pożittiv fuq min qed jarak. U kemm ikollhom bżonn aħna n-nies, aħna, is-soċjetà, kemm ikollna bżonn li nisimgħu li ara. Minix waħdi.
Kidi tbat mill-enseta. Il-lami, Abigail, Vic, daqs kemm ħelwa, daqs kemm għanda kollox perfett, dik ukoll mhm. ħasbet li mhix kapaċi. Allura meta tisma' hekk, kważi kważi lanqas temmen imma fl-istess ħin dak li jkun jirrelata. U jiena wkoll meta jibdew jibatuli nħu gost ħafna jien ukoll għax minix waħdina laqqas mela. Ċaġa vera sabiħa. U bqajt nitkellem minn minn dik l-esperjenza 'l hawn, bqajt nitkellem dejjem fuq ċertu ovvjament ma nkunx nista' nitkellem fuq kollox għax ċertu esperjenzi hemm ikunu jinvolvu nies oħrajn li forsi ma tkunx tista', rajtli sew, imma fuq affarijiet personali tiegħi Li jkolli x'naqsam jien biss magħhom ħa ngħidu hekk. Vera ma niddieqx niftaħ qalbi fuqhom. Savor the flavor at Pizza Hut, where our love for pizza meets perfection. Indulge in a variety of pizzas with three irresistible crusts. Create your own masterpiece or enjoy the best of both worlds. Visit our website, pizzahut.com.mt or our stores.

Meta tiġi xi ħaġa f'ħajtek li tqajjem biża' kbir fik għax taħseb li ħa tfalli, ngħid hemmhekk, jiġifieri għal kull min qed jismagħna, hemmhekk bilfors trid tgħid iva. Trid tgħid irrid nagħmilha. Mhix faċli. Mhix faċli imma jien taf x'ngħid X'inhu l-agħar li jista' jiġri li tfalli? Imma almenu provajt. Fil-verità, xi ħaġa li tgħallimt minn daw l-esperjenzi kollha li met bħal meta tgħid inti x'l-agħar li jista' jiġri fil-verità ħa ngħidu hekk kif ma tantx jiġru l-affarijiet fiex tkun ħsibt inti li l-agħar li jista' jiġri. Mhux hekk.
Bej wieħed u ieħor ngħidu hekk. Imma eħe, Eħe, u minn min dawn l-affarijiet ukoll jekk tgħid li tmur lura tbiddel xi ħaġa, le, x'kieku minix min jien illum. U tikber bħala persuna wkoll. Eżatt, kieku minix qiegħda hawn ngħid l-istorja. U kbirt bħala influencer. Ġvera, l-lum il-ġurnata eh, tlaqt il-ġob. Iva, iva, iva. Fil-fatt ħafna nies meta jgħidu eh, influencer, għaw ħafna nissi forsi jaħsbuh. Mux a proper job. U dawk iva. dejjem jiffilmjaw, jisu. Mm, kollox perfett, kollox xej. Kollox xej ma ta' eh, fimt jisu mux mux a legitimate job. Huwa glamorous ħa daqskem forsi jaħsbu. Fih il-glamour tiegħu Bħal kull xogħol ikun fih is-sabiħ tiegħu. Edaw. Imma bħal kull xogħol ukoll fih id-diffikultajiet challenges tiegħu. L-ewwel waħda nistgħu nsew biex inkomplu fuq li għadna qabel il-fatt li titkun lesta għal ċertu kummenti li sfortunatament dejjem qegħdin hemm.
Forsi mhux dejjem tqum. U jħossok tajba, ejja ngħiduha kif inhi. Ngħidha jien fis-sens.
Imma pereżempju tkun trid tagħmel eh, ikollok collaboration. Eħe, mbagħad hemm il-commitment. U trid tagħmel commitment. U iva. trid tkun x'imkien iva. jew trid tagħmel story. Trid tagħmel photo shoot.
Mhm. Ara ċertu commitments diffiċli biex tgħid Ħa nħassar kollox mhux ħa nagħmel xi għax qed inħossni ħażin illum. Jiena dejjem ngħid meta dil-ġimgħa stess għadni kif ftit li mhux qed inħossni 100 per jew ħabba temp ma nafx. Imma ma nafx, ma nafx kif ma nħossnix tajba nagħmel il-mobile hekk u nibda nidħaq, qas naf kif, qas nista' nagħmilha, ġifieri qas jekk nipprova, ma nafx kif. Eħe fejn jidħlu ċertu commitments You have to put on a mask ikollok, avolja commitments. Imma eħe, fih ħafna challenges ix-xogħol. Kollok ħafna kumpaniji differenti tittara xħat kreattivita, tiddem tkun kreattiva, tara xħat ivvinta, il-ħiniet tal-filming, il-ħiniet tal-editing, one man job. Huwa ara, huwa xogħol huwa xogħol validu. Dejjem jiena dak li xtaqt ngħid li huwa xogħol validu. Nixtieq li n-nies jitalm nħoss li improvjat il-perspettiva ta' xogħol ta' content creator, influencer, imma hemm ħafna iktar mhm. xi siru jafu fuq n-nies naħseb. Mhm. Iva.
Naqilbu s-suġġett kompletament. Eh, inti sentejn ilu kellek a health scare, mm-hmm. ha, mm-hmm. ma kif najda bil-Malti, ma kellek mm-hmm. dil-esperienza bis-saħħa tiegħek fejn jiena niftakar, niftakar nara l-istorji tiegħek, niftakar nara. Jiena l-iktar ħaġa li belħitni mill-istorja li għamilt sentejn u ma kontx taf x'kellek. Mela.
Mela, u xi ħaġa di li kont ngħid ħafna li l-nifsi u kol kif mandu ngħid kif di xi ħaġa. Mm. Eh, eh. Bażikament sentejn ilu kont qed ikolli ħafna bloatness li hija normali f'ħafna nisa. Mhm. Imma ir-riżultat kien. U inti ġviri mort għand it-tobba. Eħe, eħe. U kienu jgħidu lek. Jiena ma kelli ħanejt x'kelli ħalli mbagħad immur lura ngħid kif ħatma. Spiċċajt li kelli 23 cm ovarian cyst f'żaqqi, ġifieri dik kienet kbira sa taħt hawnhekk biex nifhem. 23 ġifieri meta rajt riga ta' 30 cm daqshekk qed titkellmu daqshekk. Eżatt.
Ma għadni sissa jisni l Fl-overi.
Ġo l-overi, ġifiri l-overi kibret. Daqsek. Daqsek.
Sa taħt zaqqek. Iġifiri kellek il- anki l-organi l-oħra eh. mafġin. Meta rajt l-MRI niftakar ngħid kif jista' jkun mandunajt, kif jista' jkun di xaġa ġo ġismi li mhux induna fuqha. Imma ħalli issa mmorru lura għażbis kont naf Kont aware li l-ovaries jista' jkollok is-cysts magħha ma kontx aware qas idea li jistgħu jikbru daqshekk. Tant kemm hu hekk li jiena meta bdejt niċċekkja fuq x' il-bloatness minn fejn ġej, il-gyne kulma kont għamilt smear test li ma kien ħareġ kollox sew minnu. U mbagħad bdejt immur għand tobba biex nara affarijiet fuq ikel. Pregnancy test. Pregnancy test provajt ukoll. Kollox beda x'għandi, kollox ikel kollox jaqbel miegħi. Tobba minn bedejt li gas, minn bedejt li IBS. Testi ġew jiġu all right. U għet, ħanerġa murant il-gajni, taj li kif dom daqsek biex tagħmel ultrasound, imma mel minni ma kellix, it kienet
Ifhimni, jekk mort għand il-gynae għamlitlek Smear imma smear test kien u s- biss. u speċi ta' ma lanqas ma tkellimtuhiex Eħe, fuqha. eħe. Ehm, għarfien tagħha ma kelli xejn insomma. Kont mort għand il-gynae rġajt għal ultrasound. Kienet qalitli mhux ovvja li kell kollox sew qalitli inti li għandek mhux mill-ikel. Qalitli inti għandek ċesta tant kemm hi kbira li fuq l-iscreen li għandi hawn

Ommi miskina, kif ma kontx naf jien? Għax il-mami jista' kollok riħ, hu hekk għamel hekk u għamel hekk. Imma di ħassita ħażin għax ma kienx taf laqqas. U insomma, kont mort l-isptar ħafna testijiet, jiena Sadanittant qas naf li qed ngħix fis-sens ħa tgħidli daqs kemm affarijiet għar. Imma ma kontx taf, dak il-ħin ma kontx taf. U ma kontx naf eżatt x'għandi, kull ma kont naf għandi ċesta kbira, qas kont naf li 23 centimeters dakinhar, hi kienet tqajtli li tant kemm hi kbira li ma nistax nara fl-iscreen. B'Juan kont għadni kif nitgħallem li ċesta tista' tikber hekk. Insomma, kont mort l-isptar ħafna testijiet, titqgħod tistenna t-testijiet biex tara kux biex mimlija ċesta, jekk hux xi affarijiet li mhumiex ta' periklu, affarijiet ta' periklu. Eħe, mbagħad kienu tawni ovvjament kelli nagħmel operation biex inneħħiha. Sa qabel ma tħalt fit-teatru, il-pjan kien li sorry, jiftħu li zaqqi biex joħorġu għasħiħa. Imma ftit ah, ah, ah. sekondi qabel ma tħalt fit-teatru kien ġi l-konsulent għalli xaktarx għalli maċ, I don't want to give you high, għalli xaktarx sibna nqas spazju, għaxtant kem kienet kbira li kellhomx fejduru maħħa, sibna nqas spazju biex Noħorġu noħorġu l-liquid, għax hi tengot kienet mimlija bil-liquid, mhux baffarijiet. Mhux ibsa. Mhux ibsa. Mhix faċli anke li taf li ħaj jiftuk major operation. Nejlek il-verità mel dik l-inqas ħaġa li nkwetajt fuqha. kull ma ritt li tgħaddi nneħħiha u nkun ok wara. Mm. Issa kif u da jisni qas bdejt naħseb ħafna fuqha. Kienet l-ewwel operation tiegħi wkoll ġifieri anke niftakar nimor tal-priop dawn huma r-riski. Ma Mbagħad titkellem ma nisejdu li dawk normali li jsemmu għomlok. Imma kollox kien ta' xokk għalija. U ovvjament l-operation ma saritx mal-ewwel kelli naħseb nagħmel xi tumanz. naf x'għandi f'żaqqi. Oh. So it wasn't um, naħseb ma rridx ngħid li kienu l-għar xarejn ta' ħajti mmemmedin għax ma kontx ah, Ma tkun taf eżatt x'għandek u tmur għax-xogħol normali tagħmel ħajti taf li għandek bużżieqa kbira f'żaqqek li titneħħi.
Mhux faċli. Bużieqa ċesta ma.
Eh, mhux hekk.
U Naħseb dak iż-żmien m'għad xejn fuq social media. Qabel le. Qabel le. Għax tant kemm ma kontx naf x'inhu jiġri, ma kontx focused, mitlufa, jisni l-affarijiet xogħol u hekk bdejt bdejt nagħmel l-affarijiet that you have to do biex niftehmu tmur għax-xogħol. To get on with it. Eżatt, imma l-bqija Li qass ridt li nitkellem fuq hawn ngħid xi ħaġa li mhix minnha jew imbeżżal xi ħadd, ħallejt li kollox jgħaddi. Ehm, imma wara li għaddit l-operation ġifieri tkellimt fuqha mal-ewwel. Tkellimt fuq u di xi ħaġa oħra, naħseb orejtek il-messaġġ sejvjajt, għax dwar frit nissejvjajt, tant kemm missuli qalbi mijiet u mijiet ta' nisa li għaddew mill-istess affarijiet. U jiena għedt jaħasra kieku kont naf għax jien kont imbeżża' wkoll. Qabel l-operation kien hemm min beda jgħidli qatt ma rajna xi ħaġa hekk fuq xi ħadd l-età tiegħek.
It-tobba u. Kien hemm nurse, nurse, eħe. Qalitha ovvjament bla intenzjoni minn dak il-ħin. Tixrob kollox.
Ma x'ġifieri.
U niftakarni l-ewwel ħaġa li kont għamilt meta mort id-dar, nara kemm xi ħadd li għadda minnha. So ara kemm inti you crave someone li għadda minna li għadda minn tkun tista' titkellem u hemmhekk biex tħossok aħjar forsi ma tħossokx int waħdek. Hemmhekk naħseb tidħol il-żbuħija ta' social media oh, li tista' tikkomunika faċilment. Ekku, ekku.
Ma nis oħra. Batul ħafna nisa mhux eżatt forsi kulħadd bl-istess li kelli jiena. Ma kulħadd jibatlek l-istorja tiegħu. Eżatt, eżatt, eżatt. U ssir komunità. Ħafna.
Ħafna, ħafna. U llum il-ġurnata kollox? Kollox għalek.
F'postu kif suppost? Suppost ħanejdu hekk, suppost iva.
Isma ta' min insemmu lil nanna. Nanna. Rajtek ta' milla l-makeup l-aħħar. Iva. Vera gustajtkom.
Għandna jien il-mami, nanna oħti, il-familja kollha ta' għandna bond close ħafna, close ħafna, close ħafna. Imma jien ħabba forsi li għandi x-xogħol tiegħi iktar flessibbli u forsi nista' ninkludi l-mami u n-nanna fix-xogħol tiegħi. Jisni sirt iktar close. Iva, rajtek tamilla l-makeup, iva. ma nafx kelkom. Kellna campaign il-bira, kellna filming, iva. Binnanna, binnanna u l-makeup. Iva.
Xisim għanna?
Helen.
Nanna Helen, sirt superstar, eh? Nanna Helen. Etnaj, eh, kem għanda 80?

tajtom xi ħaġa oħra forsi something to look forward to, something exciting, speċjalment in-nanna. Brava. Li issa għandha 80 years, in-nannu milux li ħallina wkoll ir-raġel tagħha. So dil-ħaġa qisha daħlet kexxun Kliema stess qed Timla ngħid. l-vojt, u timla U l-vojt. tmur tixtri kelmu għan-nies u ċempilli kull darba. Mort nixtri ta' wafquni kaxxira għajtli. Xeħlew.
Tajli, tajli.
Isma' missa ġej xi ħaġa xi tanti għalik ukoll. Ejwa. To look forward to. Ejwa. Ġifieri nanna Helen titmur tilbes li titmur tixtri libsa, u jekk mhux tiġa xtrata. Li għada li.
Il-mama wkoll.
Ejwa. Għax inti tal-waqt ħad iżżewweġ. Ekku. Ekku.
F'Oktober.
F'Oktober. X'in l-iktar l-iktar ħaġa li meta taħseb fit-tiċ ek tajt dika tiġri?
eċitata ħafna ovvjament. Jina dakin arta t-tix ħankun għalaq 12 years mal-partner tijaj, so jisa ċelebrazzjoni ovvjament ta' relazzjoni tagħna. Ta Imma xi ħaġa oħra wkoll li eċċitata ħafna li vera xi ħaġa sabiħa li għax mhux faċli bil-ħajja tal-lum speċjalment li kulħadd il-ħbieb, familja, n-nies viċin tiegħek ikunu kollha f'post wieħed u qed tiċċelebraw kollha flimkien. So dik hija xi ħaġa li I look forward to wkoll. U ovvjament ħafna min-nies viċin tagħna kellhom parti kbira mir-relazzjoni tagħna. So, ejwa, looking forward.
Meta tħares tajtek il-qoddim? Hmm. naf li meta kellimt il-papa kelmek il-papa tiegħek. Di diskussjoni li kellima missieri. Eh. Kien għalli da xogħol issa li qed tagħmel mommi u missieri dejjem is-sapport kull deċiżjoni qasmu qalu li tagħmel xekk jew hekk imma jisaqsu. U di kienet waħda mill affrit li saqsini fuqha missieri għalli tarak tagħmel hekk imma xar snin oħra eżempju. Qetlu da, qetlu tant kemm inħoss connection ma' min qed isegwini, għalkemm ma nafx lil kulħadd personali, li nħoss li meta nikber jien huma ħajkunu qed jikbru miegħi. Huma ħajkun in-nies li jarawni jafu li ċertu challenges tiegħi jafuhom, ċertu accomplishments tiegħi jafuhom. U jisna qed nikbru flimkien, so ma nafx x'ħa jiġri għaxar snin oħra, imma eħe narani li Narani nagħmel l-istess għaxar snin oħra. Ara jiena nħoss, għax il-papa tiegħek qallek għax il-musmar il-ġdid. Jaqla l-musmar kif kienet il-musmar il-ġdid, jaqla l-musmar l-antik. L-antik xi ħaġa kienet iva. Irimni, kiku jina naħseb about time jaqlawni at this point, għaxi li għaw mux ħazin. Pero jina nħoss li Xi kultant naħsbu wisq fil-futur u forsi ma nkunx nista, forsi ħajġri hekk, forsi ma hekk. U jiena wkoll, eh, ġifieri, ġieli nibda ngħid, speċjalment meta jiena bħalek kont għalliema, u mbagħad qlibt full time fil-media kont mhm. ngħid imma kull sena jiġi xogħol, mhm. kull sena jkolli x'jagħmel għax inti self-employed. Ekku. Eh, jiena ċerta li xi kultant ħajibdew jibqgħu jikkontattjawni il-brands, mhm. ħanibqa' bil-collaborations, dawn huma Ejwa.
Sibijiet normali. Taf xirdu ngħidu ġieli wkoll Il-problemi forsi tal-futur inħalluhom hemm. Eżatt. Inħalluhom hemm. Eżatt.
L-aqwa li jiena jekk tgħidli x'tixtieq f'għall-futur, qas insemmilek xogħol u hekk, li nkun ferħana u nkun b'saħħti. Għax minn dawn l-esperjenzi kollha tista' mhux ikollok l-aħjar xogħol, l-isbaħ paga, jekk ma tkunx ferħana, ma tħobbx lilek innifsek u 'l ta' madwarek. Irrelevanti naħseb xogħol ikollok u So l-għan tijaj, l-goal tijaj dawk, forsi cheesy, nistama cheesy. Le, le, le, day by day. Ekku, ekku. Is-saxħa u l-ferħ u l-imħabbaj. Proset, Abigail. Thank you.
Grazzi ħafna. Grazzi li. Tal-li ġejt. Vera ħad gost.
Ekku, jina
L-għan tiegħi huwa dak li forsi n-nies wara li jisimgħuk titkellem, taf kif, kif diġà għedt, jaraw persuna sabiħa, kompluta u dak li jkun iħossu inqas jew iħossu dak kollox perfett f'ħajjithom. Kulħadd għandu l-bagalja tiegħu. Kulħadd. Kulħadd.
Proset. Min juri min le.
Mela.
Qabel ma titlaq. Għanibdew. Mela, għanna għawek eh, fixkun, fixkun imbid grazzi l-aromi divini. Għalma Matthew dak, tajjeb. U l-kulur li hoppu l-iswed. Tajjeb, tajjeb. Mela. Hawnhekk għandna naqra xema grazzi lil Valletta Glass. Kemm ħelu, nħobbhom ħafna x-xemat. Mela, sa, ara tazza mbit. Tazza mbit u xema.
Tajjeb, issa. Mela, għawek għanna fwiħa, tajjeb, mill-United Colors of Benetton, grazzi l-Taxbix Perfumery, Ħa npoġġiha hekk, nagħmlu naqra spazju. Hemm iktar l-allu. Eh, mela, grazzi lill sponsors How nice. U għawek, ħaniftaħa naqra ta' Tħobbu l-kafe? Iva. All right, ta' Nħobbu kolli bżonnu.
Eh, mela, għawek għandek naqra, naqra koffi, għanna naqra kafe kimbo.
Tajjeb, Distributed by Farsons Beverage u l-aħħar u mhux l-inqas. Lallu! Għawek għanna trattament grazzi lil Majo Kaspas. Thank you ħafna.
Tajjeb. Thank you ħafna ħafna.
Naprezza.
Grazzi, nerġena jgħidlek grazzi tal-li ġejt u jiena ċerta li għaxar snin oħra. Jalla.
Tkun għadek titħaq, tkun għadek pozittiva u ċerta li inti għandek dak li najdu that fire inside. Yes. U dik il-passjoni.
Kultant tkun għamit tkun hemm dik il-ġranet li jkun mitfijom. Purtax. Terġa tixel.
Ma terġa tixel. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-isponsors personali tiegħi, lil Hair by Alison, lil Gabby Vella għall-makeup, lil Morgan għall-ħwejjeġ u Luxonas għas-sett. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' Gwida li hu miġjub lilkom minn Mayoka Spas, Mercedes-Benz Malta, Aromi Divini. Pizza Hut, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Valletta Glass. Kimbo, distributed by Farsons Beverage Imports Company. Positive Parenting Malta.